kɔkɔ okua ne kɔ dua so akɔ akɔtɔ bibisa o me me se pese mi ni one one
kɔkɔ okua ni no mhm. ahasu a wateɛ ɔkɔ mhm. nwura mu hɔ akɔte ne kooko agu fam abɔ kooko no ɛde mhm. agu bɔtɔm aso aba fie ɛde abɛgu apa so ɛnu mu aa for about bɛɛ bia week two or three weeks okay. a month awo ɔdɛmɛ koko krakye yakari onye ne sika minu mmienu kasa yi up to now sika bi ntumi yɛ de ɛmbae this person no what is inflation to that person.
mebisa wo mhm. what is inflation no to that person. so deɛ deɛ wayɛ all the necessary needs awie akasa koko crash bɛtɔ no ama ne sika. ayɛ ah, sika no wɛ
sika no wɛ he ɔsi from november to now yɛ bɛfɔ de koko de kɔ yɛn dua no ka sika bi ama yɛ. ne ba bɛkɔ sukuu a problem dɔ no ara bɛtɔ adi a problem mm-hmm. ne ho dodo no sɛ ɔbɛkɔ hospital a sika kura a ɔde kɔ hospital no asan so akɔyɛ problem and then you hear talking about inflation mm-hmm. we keep telling ghanaians sɛ saa inflation figures ya ah, inflation figures ya ɔmɔdé bɛyi nyina o ɛyɛ de se on the paper okay.
it does not reflect. in the lives of ordinary, ordinary Ghanaian, Ghanaian, uh, Ghanaian. Mm-hmm. and their, uh, the living condition of ordinary Ghanaian mm-hmm. has it changed? Two, you to now, o promising say you are going to give the person job. And I will share NDC manifesto ni mu a, wɔn kan sɛn bebree wɔ kurom a, didi na wɔn bɛ gye di sɛ. ɛka sɛ ndc fo anka sɛ ɛnkyɛ yɛkɔfa jesus christ firi heaven aba ɛno nkoa na ndc fo anka wɔ kurom ha o adeɛ biara yɛ ndc fo ka bi adeɛ biara na menim sɛ bia ɔmbɛka sɛ bia jesus christ kora ne ma mea mmienu nti mary ni wɔ baako bɛyɛ dɛ ɛba na ɛnim ɔmka wosi de run their mouths na menim sɛ sɛ na yɛwɔ numbers bi te sɛ one three three na mi kasa sɛ football na yɛ bɔ no sɛ information na ɛyà football ɛsɛ bɔ no mi hu ɛyà mi nim ɛsɛ mo sɛ four four two ne three three one ne one one that was the information the ndc brought ɛna wɔn bɛ hyɛ wɔn twa fufuo de bɛ hyɛ yɛti kɔ sɛ yɛfɛ bi sɛ twenty four hour economy na twenty four hour economy na ɔno ɔrɔ ahosɛm even twenty nine mahama no ɛsɛ sɛ ɛsɛ sɛ ɛsɛ ne kura ntumi explain. ɔmo chairman general mosquito johnson asi edu nkatia ɔntumi nkyerɛ mu ɔmo organizer nka organizer ekura ne nka kwara ɔsi yɛ ne nka ne ne firi joseph yami nka ha deɛ ne ne firi ɔno nso ntumi nkyerɛ mu philosopher nso kɔ akye ɔyɛ government spokesperson ɔno nso ntumi ankyerɛ mu ɛna Eh, gay communicators yi a yɛne ɔmo hyia bi ɔmo sɛ afei kura deɛ kɔ budɔn china yɛkɔ sesa njata ne nsebɔ ne nkotirɛ ne hwahwan ɛde abɛyɛ kurom a ɛde abɛyɛ dɛn ɛso ka wasɛ wo nti kurom asɛ wante bi hmm. ɛyɛ ma ɛyɛ ma moma yɛ mu yɛ nimfa mu nyɛma bi so na mene mmienu nyinaa yɛ awɔ ɛsɛ sɛ ne na ɛkɔ so wɔ kurom a fabricated explanations ɛnti saa nipa yi a ɔno ɔsɔ de ne policy abɛyɛ a ɔntumi nkyerɛ mu no mhm. nti guarantee bɛ na wowɔ sɛ saa policy wɔ ɔde bɛ yi ɔbɛyɛ ama wo ho atɔw mhm. ɛna no yɛ mahama yare ka kɔgyina ayi a press briefing a deɛ ɔka kyerɛ ghanafoɔ sɛ 24 hour economy no government ne sika bi a ɔde abɛhyɛ mu sɛ Woo gye yɔde wei bɛhyɛ mu sɛ nti wowɔ youth ne sɛ woo twɛn sɛ sɛ 24 hour economy bi ba mu ɔnya bi ayɛ deɛ a chairman hyɛ aseɛ sɛ sɛ aburo bi gu afikyire hɔ a fa bi gu kyɛnse n'akyi bi nɛwe tie sɛ aburo egu afikyire a fa bi gu kyɛnse mu n'akyi bi nɛwe. O competitor baako ɛbɛtenaa ha ɛma 24 hour economy no ɔkyerɛ wɔ sɛ wokɔ passport office a is still running and sesei no um, woyɛ O o wo fele wo forms nyinaa anaa menka sɛ ɔfale wo forms ne biribiara awie a wote fie ara yɛtumi de passport no brɛ wo nti adɛn nti na wo se ma Mahama ayarega abɛka sɛ youth no ɔmo ntena ase na 24 hour economy biara nni hɔ a ɛreba. Ɛɛ Dizzy awerɛhosɛm ne sɛ ɛbɛyɛ sɛ bɛyɛ three days ago na government reconvene yɛ ɛyi yɛfɛ ne sɛ parliament reconvene yɛ na wɔn se

wankɔfa 24 hour economy aba ɔno mahama yariga no a ɔyɛ majority leader in parliament no ɔno kora sɛ ɔntumi ntwɛn enti guarantee bɛ na me sɛ wowɔ sɛ 24 hour economy yɛ feasible ɔsɛ bia na ɔma sena na me ka sɛ bɛ si wɔ asɛm no so sɛ ɔsɛ passport office yeah i did my passport somewhere 2015 okay ɛna na yɛ five years that time five years ɛna bɛ wu 2020 ti 2020 no

mewiee no ɛna mo se ɔma me yɛfrɛ sɛ feedback sɛ menkɔ mhm. print no nyinaa na mem present those documents na ɛwɔ no ɛfa nkɔ passport office hɔ indicating sɛ ampa ma apply mhm. ahomakye no a meme apply passport na mekɔkɔgye wɔ passport office no mhm. na ɛyi eh, ɛku gyatɔ black kwabo na ɔmu nim ɛkwan ɛfa so a passport no yɛ apply na ahomakye mebisa hɔ

ɛnyɛ ne sɛ na mo ne yɛ kan yɛ o mhm. ɛnyɛ sɛ na mo ne yɛ kan yɛ mo sɛ mo bɛsi factories mo bɛsi industries mo wie a you are going to resource the youth youth no ebi a police a ɛɛ eh, kɔ hospitals a health ɛfɛn eh, sɛ kɔnfɔnɔkye a yɛbɛ run ne three shift ghana police service na ɔmo run ɔmo adeɛ dada but ndc aban bɛ kaa sɛ ɛne ɛyɛ dɛ a ɔmo bɛ three shift nti n'anim sɛ bi a adwuma adwuma no bi wɔ hɔ a kadizi youth bebree ɔmo to ate sɛ gu fie yɛ ɔmo nya adwuma bi a ɔmo nya baabi anfa yɛ a ɛna wo na woduru ketetie anaasɛ woduru ayi ayi efɛn ne sɛ sofo lai a ɛbu akɔ ɛbu akɔ ɛbu akɔ asɛ ahosuo wuti bi tana ɔso tana ɔso tana ɔso no ne enum sɛ yɛbɛ nsa wɔn nyinaa sɛnɛ bɛyɛ agya yɛbɛ run shift wei kɔ anɔpa awia na enyimire na adeɛ akye

fɛ sɛbi a industrial anaasɛ institution na yi wɔn ayɛ ɛno deɛ fine youth no bɛtumi ayɛ dɛn akɔyɛ bi but o make example sɛ nipa no gyina hɔ na wɔyɛ ɛbu akɔ ɛbu akɔ a sɛ nipa no ɛhɔ no nyɛ institution yɛ awurane no twenty four hours ɛkɔ no mu ama na yɛ yɛ bɔ nkɔmɔ na mɛ ika asɛm bɛ si asɛm so na mɛ ika gyina sɛ saa youth no a. ɔgyina agua ɔgyina sofola ɛpɛ agua kwa no ɔna ɔpɔmisi ne sɛ ɔbɛwura no three shift o etu besi factory di ama no na nka agua kwa agua kwa wɔgyae na ɔba factory abɛyɛ adwuma ebi a ɔbɔ night adwumire bɛ eight na ɔpɔn six ne saa the same youth na ɛda so gyina sofola ɛpɛ agua kwa.

paa eduru berɛ bi ma even um, currently President Kufuor, former president, koraa bɛkaa sɛ nneɛma bi a na Nana Addo four years na ɛyɛ but ɔtwaa four years no wie a ɔsɛ step in for another four years no na nneɛma bebree wɔ hɔ a ɛnkɔ ɛnkɔ yie esi dɛn na inflation mu deɛ eduru twenty three point eight percent na nneɛma mu ɛden yɛkɔɔ market malamata market. Ɔmo nso still na nneɛma yɛ dɛn? Ɛɛkɔ soro but NDC amanyɔ kuo no ɛɛka sɛ ɛreduusi aba three point eight percent. Adɛn na mo deɛ no kɔɔ soro saa? Fine three point eight wo bɛtumi ahyia obi na waka sɛ oh ɛɛm me deɛ me kɔɔ market wei deɛ nneɛma no ɛyɛ but obi nso bɛka sɛ me kɔɔ market wei no nneɛma no still no ne boa ɔn sɛ yɛtie woman bi a ɔse anwa no deɛ price no baabi ɛgyina ne gyina ɛyɛ but others no yɛ dɛn ɛkɔ soro but mo mo deɛ no Under Nana Addo Dankwa Akufo-Addo amammuo no, sɛdeɛ inflation si su te kɔ soro no, na ano yɛ den. Dizzy, ɛyɛ me dɛ paa sɛ woma me nkyerɛkyerɛmu kakra. Mhm. Waka anwa, ana waka mo. Mhm. Ba mpɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ, even ɛmo no koraa no, yɛwɔ categories of rice. Tie. Ɛde wotena aka sɛ tu gye mi.
Na wokɔ kɛnɛ tia, ana mmarata na kɔtɔ tiktok rice a, na yɛde ma

tie me ne wobɛyɛ analysis ɛmfa mm. nkɔsɛ ti no woyɛ saa deɛ woma ma mede maama anim agyigyi fam tie me ne wobɛyɛ effective analysis mm-hmm. tie tiktok ras yɛgya tum yɛate so meka sɛ yɛnte so a metwa wo ntorɔ ɛfo mm-hmm. ba maame ne ɔsɛ medwa nte hɔ no a mema no tɔnte ghana a asɛ meba ne mu ne kɔ skuul no

now mepɛ sɛ meka mepɛ sɛ meyɛ mepɛ sɛ mede bɛ mepɛ sɛ mebɛwura mu sisi o mm-hmm. because yɛ wɔ time ɛti na mepɛ sɛ mepɛ sɛ nya abotire na mede bi di slow ne bɛyɛ dɛ yɛ bɛ wura mu now dizzy mm-hmm. inflation wɔ down yagye atum baa mi fie wura a wonum rent yɛ ɔgye me mm-hmm. so na ɔmo increase no mebusa sɛ iron rods aba fam yagye tum cement wɔ fam yɛde tum Na rent ɛwɔ fam anaa? Ada bi a ɔmpɛ nokorɛ. Still na ɔmo increase no. Oh, me nka still na ɔmo increase. Ka nokorɛ, ɛnyɛ ɔmo increase no, still na ɔmo increase no sɛ ɛnɛ single room self contained. Sɛ na okuta sika sɛ na okuta nso na onya bi ada mu. Mhm. Me bisa me bisa me do bɔ no bɔkɔɔ. Okay. Wobɛte deɛ me ka ase. Yeah. Sɛ obi ase around us aba fam. Accepted, yeah. yɛgye tum. sɛbi sɛ metie me nkɔta iron rods fa nyɛ hwee mekɔta kɔtoa na mekɔta akɔyɛ dɛn ɔmo a mota iron rods de si dan no ɔmo na mokɔtɔ kɔsi dan ɔsii dan no wieɛ no even tete dan a yɛnsii no 1956 ɛndɛ woka sɛ kɔpɛ ne one room kura kɔdam yɛgye wo sɛe ɛsɛ iron rods aba fam anaa ɛma afam cement aba fam ɛma afam very good inflation aba fam yɛgye tom kube yɛtɔn no sɛe

the least ɛwɔ mu kura twenty ghana na mi nkɔdwa mi nam hɔ a na ɔka kyerɛ mi sɛ inflation aba fam eti question ati maa mi ni ni busa sɛ sɛ inflation aba fam a ɛkwan bɛɛ so ɛna ɔmo yi so de measure this kind of inflation. okay um, me me de ayi uh, bi uh, ama yɛ mcr bb sɛ ɔde bɛto so ama me uh, eh, pɔyando. kɔɔyando ɛɛm communicate ahaa wɔde nsɛm bi aba abɛto dwa ɛɛm ɔse na nado's fifty four percent inflation was because of high cost of grapes and apples it wasn't the cost of banku fufu waakye that most of us ghanaians eat.
afei na wate aseɛ Wate aseɛ? Mɛsɛ sɛ sɛ nka aba nka biribi ɛmfa ɛmfa nto so ma me. Na n'ado time no sɛ yɛkɔdi yabeteɛ a mhm. yabeteɛ no ebi a mekuta me ten cd a mhm. metɔ five nam five I'm cool I'm good to mhm. go. Okay. Deɛ meka no sɛ wate aseɛ. Yeah. Ebi a sɛ wopɛ sɛ wopɛ dessert bi na sɛ wopɛ apple bi adi asɔ so a. ɛna wɔn sɛ ɔsan abɛdɛ wɔn sɛ ebi wɔ app bi wɔn sɛ yɛ foreign app ne ho ahoa ne adeɛ a mhm. ɛno nfiri kurom a ɛno no gab yɛ impɔte mhm. eti kɔɔ sɛ no wɔn increase price kakra bi a wɔsi inflation yɛ de akɔ fifty four percent eti ne busa sɛ me dizzy mhm. yɛ wɔ kurom ha o ɛna ɛɛ nya ne nteɛ sɛ ɛ fresh allegation all the government institutions ne nyinaa no institutions no yɛ de wɔn agu wɔn nkɔmɔ platform so. Okay.

ah ti grapes ɛne bɛ ɛyi apple na ɛma inflation ɛkɔ fifty four percent under nana ado. na mi kyerɛ mu sɛ ghana yasa yasa ase na yɛ wɔ no mhm. yɛ wɔ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛ import mhm. deɛ mi ka sɛ wɔ aseɛ but deɛ yɛn ankasa yɛ dua wɔ ha na yɛn ankasa yɛ die no. Mhm. Ɛno no, na ne boɔ ɔden anaa? Na ne boɔ no te sɛn? sɛbi sɛbi o yɛwɔ app bi wɔ ɔmo fɛn sɛ sweet app ne whatever o sɛ mo dɛm mo mo dɛm kɔ sukuu papa o yɛ kɔ sukuu akurase o yɛ maame ka sɛm kyerɛ o yɛ apps ne bi wɔ hɔ a wankasa wɔ sɛ app wei deɛ wosɔ mu kɔ sɛ app wei mfiri ghana ha mhm. sɛ app wei no sɛ ne boɔ kɔ so kakra bi sɛ ɔkɔ sɛ ɔkɔtɔ a unlike kube a kube a ɛno no menya te fɛ akyire ha mefo kube na metete wo fam a na yɛ dɛ mede sika to ho na mabɔ na mahyɛ aseɛ we no okay

adwuma no obi yɛ a ɛna wonya sika no bi tɔ aduane die nti wobte inflation ase saa youth no a ɔno ɔnyɛ adwuma yɛ no mhm. inflation no what is inflation to him to the mhm. person mesa wɔte aseɛ ɛti deɛ meka no sɛ yɛnka no kora nkyerɛ yɛ ho asɛm a statistician yi kan mhm. ɛnflɛte in the lives of ghanaians anaa mebisa o ɛnflɛte anaa da biara meka kyerɛ sɛ amamu a yɛbu yi akɔyɛ import driven economy okay. we don't do export driven ɛna import driven economy biara yɛ artificial that is why okay. we are experiencing food glut yeah. because now malt na yɛ bi wɔ ha no the same malt na ankasa no nigeria fo yɛ bi ebi a other countries. people even purchase Deɛ firi Nigeria no more than our own. Ɛnfo tie ɛno na ɛfo si locally made product no. Deɛ meka no sɛ wɔn aseɛ because ɔno ɔkɔfɔ no wɔ Nigeria ebi a ɔbɛfa no ebi a in some in naira ebi a Togo ɔkɔ Togo obi a ɔfa no in sefa ebi afa no bi a ɛɛ eh, six thousand sefa anaa deɛ mfa no bi a ɛɛ eh, thousand sefa o convert bɛ Ghana sika mu a ebi a akɔ so aboro sɛ ebi a ɛɛ eh, ɛne na one cedi ebi a. Jẹmu kasa wa se. Mase wase paa. Na ọdun so de ba na so ọde bẹẹ fifty Ghana to so na sẹ beebi beebi edu bẹẹ one sixty Ghana cedis ya. Mhm. Na Ghana deɛ no yɛ tɔ no two thirty two forty two fifty a na ɔkɔ market na ehu sɛ ma bɔt ne mmienu nyinaa sɛ ebi the same purpose a mhm. which one will you buy. sani definitely Nigeria deɛ na. Eti no Ghana deɛ no hɔ ana ɛbɛtɔ eti indirectly no wukireti adwuma ma obi a ɔte ne kurom mhm. rather than sɛ wo nkɔɔfoɔ a wɔn te ya no because wɔn yɛ kura yɛn tɔ. okay dabi ka wata sɛ eti import driven economy na yɛn kan wasɛm a nkɔfo pɔsɔ mo ntia seɛ no mhm. sika yɛ di agya wɔ yɛn nyinaa sika yɛ si yɛn fɛ ne di yɛn fa mo yɛn ho bra wɔtɛm sika yɛ sɛ wo de stabilize dollar because ada bi a ɛbɛsɛn atwa mu kɔ dr alhaji mahmood bɛmi agyina si mpie so ka sɛ when the fundamentals are weak exchange rate will expose you nti ne owura ne baomia obsessed economy.
eti sɛ yɛku bɛ omienu mu ase deɛ yɛn tam ghana sika nyinaa nfa nkɔ stabilize dɔla sɛ ebi obi abɛka sɛ o bɛmia ba dɔla ɔyɛ dɛ bɛmia ba sɛ wonam baabi a noa na ɔte we call it bɛmia obsessed economy deɛ bi ka so ɔsɛ because bɛm. Um, temamufoɔ
ɛɛka sɛ dɔla no ɛba um, ɛba fam a wɔn a wɔyɛ business personnel no wɔyɛ wɔn business ɛkɔrefa nneɛma tɔ no. Ɛma wɔn ho kyere wɔn. Ɛma wɔn ho kyere wɔn. Nti ɛba saa a, adeɛ a ɛyɛ sɛ ɔkɔ, adeɛ a nka ɛyɛ sɛ bi a ɔtɔ no ebi a ten dollars no, dollar no aba fam nko ara deɛ, ɔbɛtɔ ade no, ɔbɛyɛ no bi a times two anaasɛ times three na ɔde atɔ. Sɛ dollar no ɛba fam a, ɛka wɔn. But sɛ ɛkɔ soro a, Ɔkɔ sesa ɔ ɛɛm ɔtɔ wei no a dɔla no a ɛɛ mefa no sɛ ɔde cedis no ɛtɔ a ɔtumi de kɔ pɛkyese ne guus a ɔpɛ bɛyi sɛ ate aba fam a temanmufoɔ yɛ yɛnim sɛ dɔla no aba fam deɛ ɛyɛ no saa business ɛɛ pɛsnɛs no ɛku wɔn Sesei no ɛbɛyɛ dɛn na ama inflation no ɛɛm ɛno na ama no ayɛ dɛn akɔ so because sɛ dollar no aba mefa no sɛ eleven cedis no na metɔ adeɛ bi a ten million a ɛsɛ mɛtɔ no twenty million no mekɔfa a because aba fam te cedis no ɛbɛyɛ mmɔho mmɔho ɛti mekɔfa na mede ba a na mebɛtɔn nso a, ɛyɛ sɛ me increase price no, nyɛ sɛ menya me sika. Menim sɛ nkɔmmɔ no a me ne wo di no, wate deɛ meka no ase a. Importer, mhm. importer no, deɛ ɔno import de yaba no, mhm. ɛboa no. Yeah. But exporter, ɛmoa no. Ɛmoa no.
Issue no ne sɛ,
imagine sɛ ɔtɔ goods ten cedi. Mhm. Equivalent to maybe twelve cedis. Ɛna why export? Yeah.
na w'asɔte wie na wobɛgye wo sika no sika no ba no yɛsɛ dɔla no so ate so ate ɛdi so yɛ sika sɛ na ɔde bɛma wo ato aba nan si deɛ nti ɛbɛtwa aka ne nan si deɛ sɛ ɛno na ɛno na meme ka sɛ wo capital no ate no ɛmmoa fa bi yes wo capital no ahye ɛni na ma local industries local uh, manufacturers no ɔmo kyerɛ ɔmo local eh, factories no mhm. e collapse no because ɔno yɛ ne sɛ ɔde kɔ ɛsika ɛsɛ sɛ ɔnya no ɔnya sɛ ɛsika no imagine sɛ wɔkɔ ceo ɛrɛ and ɛbe wayɛ budget apɛgi budget no fifteen cities mhm. each onim sɛ fifteen cities ɛbi eh, a ten cities mhm. ten cities no ɛbi a fifteen cities ɛba ghana ɛba in dollars a ɔyɛ bi a ɛbi a. ɛɛ ɛfa n sɛ one three fifty pesos mm. in dollar tebi a one one dollar ɛyɛ mm-hmm. equivalent to ebi a one three fifty pesos mm-hmm. now ɛne ne budget ɔno apresent yi o ɛbaa yɛ no sika no so atinti no ɔno no sika no ɔno wode kɔɔyɛ no mm-hmm. yàtí sika no so aba ten cd ètò sẹ ten cd ho sika no ayɛ dɛ yɛ dé ma no how can that person pay you. sɛ ɛna mi ka sɛ ɛno na ama inflation ayɛ dɛ. akɔ soro a Enti- iban mu foɔ no nneɛma no ob- obi a ɔyɛ business biara no nneɛma boa ayɛ den no Enti nka ideally no, sɛ if you want to determine the indicators of yɛfrɛ no sɛn daa stabilization ɛsɛ bi a cd indication a yɛyɛ yɛ- we call something export driven economy. Wotie? metie o Ɛ, saa ɛno no ha deɛ no adwuma no adwuma no nyinaa wɔ ha yɛyɛ na yɛ export yɛyɛ na yɛ export yɛyɛ na yɛ export Ɛno ankasa no bɛ determine dollar no. Ɛno ankasa no bɛ determine the stability, uh, eh, stability of what the city. Mm -hmm. But here is the case ah, yeah, say you want to artificially stabilize the city nti no, deɛ ɛsɛ yɛ ne sɛ, ɛsɛ yɛ tam yɛ sika butiri bi ɛda hɔ a, sɛ atɔkatɔre nkyɛn bi si a, yɛbɛtumi de abɔ yɛn ho bra. Sɛbisɛbi yɛte ha yi, sɛ yareɛ bi ɛbɛto hyɛ yɛ so si yɛ bum. Mmienu mmienu, dizzy. mhm. yɛantɔ nwura mu a ebi bɛ ebi bɛkye yɛn okay because sika no a they call it international reserves a yɛde akogu hɔ sɛ nka nka ɔtɔwɛnkyɛm bi si a yɛmfa mmɔ yɛn ho bra no Mm. ɛno na yɛata mu Yɛ- yɛ- yɛse yɛde kɔhyɛ forex market sɛ yɛde stabilize dollar na sɛ yɛde stabilize yɛ currency Ɛ- ɛnso ɛmmoa yɛn very good wo deɛ ma menkɔ saa inflation yi so okay mmerɛ nna

na university eh, eh, senior staff foɔ nso so ɛkɔ wɔn kɔ strike mm-hmm. they can pay them inflation wɔ fam mm-hmm. teachers you can pay them inflation wɔ fam there's some jusac judicial service association of ghana mm-hmm. you can pay them

ɛɛ kaa yi koraa de sɛn kaa a wɔde fɛ yi ɛɛ dɛbi ɛyi anwea kaa no bɛyɛ fifty na ɛsa so aboɔ ɛne diesel na ɛsesa so ne n'asefoɔ nneɛma equipment ɛyɛ sɛ wɔn de kɔ de kɔ yɛ akwan wɔn na ɛbɛ so asa adi wei ɛde ade akɔma ne wife ɛnam atwema road ɛɛkɔ day in and day out. several contractors resume me a wɔn yɛ adwuma. saa asɛm mu ne ka ho asɛm sɛ mo yɛ hmm? regional minister ne sɛ yɛyɛ eh, from eh, eh, mankraso kwan mu ha mhm. a ah, wɔn sɛ wɔn yɛ. i think sɛ wɔn na ayɛ kɔ kofi boat. nti ndc fo ayɛ adeɛ ti yɛn mo ka se mo ka no kɔ nkyerɛ o yɛn fa kwan ɛfɔ ne politics.

Gye sɛ wubue to mu a, frɛ ma w'afrɛfoɔ no mfrɛ sɛ contractors ɔmo sika no ɔmo nsa aka. Ɔmo bɛfrɛ. Ɛnka bi da.
Ɔmo bɛfrɛ. Mese.
Ɔmo nso bɛfrɛ akyerɛ baabi a contractors nso arizumi a ɔmo yɛ akwan.
Mese na menim sɛ NDC aban yɛ kew na ɛte aban. Ɔmo mm. yɛ sakawa aban, ɔmo yɛ fa sika bɛgye sika aban. Ɔmo yɛ awam government. Sɛne sɛ nti. Hwɛ. Mhm. Prior to 2025. Philosopher si kɔ akyɛ sɛ yɛbɛsi eh, six hundred eh, yɛka ne sɛ cheap compounds mhm. atwema wabiagya south baabi a wofiri baeɛ no mhm. ɛmfa no bi si oh, ɛndeɛ sɛ ebi nsi baabiaa ɛnti no ɛyɛ nokorɛ a na ɛnyɛ nokorɛ oh, sɛ three years ne nya nso aban wei ka kyerɛ sɛ akɔfo ado aban presidential staffers ɔfa more than three hundred people nti ɔmo deɛ deɛ deɛ baama aban ɔwɔ afa bɛyɛ fifteen ɛna ɛno yɛ a

Yɛ yɛpam no, yɛde wo aba, na today you are telling us sɛ mo mu yɛ kakra kakra deɛ, what have you done? Ɛna mekyerɛ sɛ, yɛn nyinaa yɛnim sɛ Nana Addo bɛtena ase for eight years. There are so many projects a ɔpromise yɛ a wantumi amfa fee no, wayɛ bi. Oh, nyɛ afei na yɛba abɛbobɔ so. National Cathedral. Eko wie sɛn? Nyɛ na ada ne swimming pool da wei. Meba meba meba. So ɔsi mi mmɔ bi. So ɔsi meba ɔsi mi mmɔ bi. Meba meba meba. Ɔsi mi mmɔ bi. So ɔka sɛ mi mmɔ bi. Yɛn kɔ afɛri military hospital. Ana adane ayi a nkra ne ayi eh ayi yɛka ne sɛn eh apramire ne wansane ne n'asefoɔ nyinaa egum no. Ibi nkɔmfoɔ no tea yɛpɛ oxygen de asi nipa so na oxygen da nwuram eh nwura oh ne nyinaa ka ho. Dɛbɛ na oxygen bɛyɛ project. Ne nyinaa ka ho. Fa o dɛm ɛka asɛm ma ti. Um, eh, eh, AC three horsepower. Air conditions, nwura nyinaa atwa ho ahyira. Me ne wo wɔ ha, yɛn nyinaa yɛ mu bi. Enti sɛ wobisa me sɛ, nneɛma bɛn na Nana Addo antumi ankɔmpliti a, these are some.
Dabi, ɛnyɛ taxpayers money na wɔde yɛ saa, wɔde totɔɔ saa nneɛma no. Me ne wo sika, ɛna yɛde tɔɔyɛ.
Mene mmienu sɛbisɛbi, yɛnyɛ hwee koraa, yɛtra classroom kakra da. Wokɔ campus a obi anaa wɔn a, mhm. administrative procedure mhm. yɛwɔ mpanimfoɔ a wɔn dadaa no wɔn mhm. adeɛ a ebi wɔ kɔ wɔn de IGF internal internally generated fund na wɔn yɛ wɔn de yɛ wɔn de yɛ ntaade nti na everything you intend blaming. no mímí ka sɛ under ne government no. na mi kyerɛ wa deɛ Do you know how National Secretariat came to existence? Mhm. Ma asɔfofoɔ no mfrɛ na wɔn mu sa wɔn ankasa wɔn ntoboa kakra kakra wɔn gyegye na wɔn se saa na ɛbɛyɛ deɛ a sɛ akofo ado apam ne sɛ wɔn esi katiri dua de ama ɛyɛ a mhm. saa na ɛbɛyɛ yɛn fɛ esi kamere mɛ support yɛn fɛ esi katiri ba maame mhm.
lande ɛyɛ sɛ awo nya. maase o deɛ lande lande maame. bia wɔm. lande maame lande maame.
then o wia mi kasa no sɛkye.

national cathedral mhm. listen mhm. nti maa de sɛ dizzy adeɛ a woyɛ no mhm. yɛnim paa sɛ woyɛ ade pa but yɛbɛka no sɛ yɛma ghanafoɔ nyinaa hu sɛ adeɛ no nyɛ because yɛ use taxpayers money ɛna yɛde yɛ saa sika no nka ebitumi esi schools ebitumi esi hospitals adan ti na yɛde saa sika no ɛde kosi national cathedral bawo nim subdivisions of. Uh,

Nka ha no a on net a John Dramani Mahama His Excellency bɛka kyerɛ sɛ he is going to complete this project. Owura owura fi question na ɛbisaa mi ana. Wobisaa mi sɛ project dodoɔ sɛn ɛna wɔn ntumi anwie and it's clear and fair sɛ national cathedral wɔn ntumi anwie sɛ na mi ka I'm not demonizing national cathedral but I'm saying sɛ.
Nneɛma a Nana Addo baeɛ a wantumi anwie a na mɛka bi. Do you know how Afari Military Hospital, uh, eh, Military Hospital came to existence? Mm -hmm. Let me tell you something. Ọmọmpanyin dada akɔfoɔ. Yeah. Ɛkɔ no.
Mm-hmm.
Ɛna ɔkɔ Egypt. Ɔkɔ gye ɔkɔ sukuu for France. Mm-hmm. Ɛyɛ no fɛn Eurojet fans no eroded ɛna wɔn sɛ eroded project mhm. nti project a ne ka fans no tumi yɛ no mhm. na afɛn military hospital no ɛdɛ ɛka ho mhm. saa sika no ebesi ndc time kɔ sa twenty twenty eight two oh eight two thousand and eight na yato aba ama professor mills ɛwini nana danko akofo ado nti na mills ɛna ɛyɛ dɛ ɛyɛ president wɔapɔnte Nsese John Dramani Mahama as VIP, as Vice President. Mm-hmm. Sika no ebi si wɔn nan so a, they should have used the money to complete Afɔl Military Hospital. Mm-hmm. Today, you sit here, na ɔsan so lambaste akofo do aban a ɔno no oh. na nka ɔni ha ni na Afɔl Military Hospital. Eti asɛ, asɛ akofo do ɛna starting project no ɛna wɔn awie. Tie. Mi wa so, ne saa na tie. Aban ba na aban kɔ. Obi betumi asɔ project wei mu. Ah. Wɔanwie na wei abɛtoa so. Na wonim sɛ. Na wakɔ mpɛnti. Na wonim sɛ. Baso wabisa me sɛ.
Yɛba yɛba abaa mu. Na ɛsɛ sɛ John Dramani maa ma si wɔsi yi blocks bi. Mhm. Sɛ wokae. Mhm. Because akofoɔ do had wanted to implement his flagship program ɛyɛ free education no. Mhm. Akofoɔ do completed all those projects. Woyɛ awɛ. Ɛnoma ka ho asɛm.

Wotie Collins Dowdle yɛ NDC ni a yɛtam sika de twi deɛ bi sɛ two hundred million die mhm. two hundred million dollars yɛde maa ne sɛ ɔmmɛsi affordable houses ɛmfama Ghanafoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛ polisifoɔ ni yɛn sojafoɔ yi bɛtumi ne baabi no ɛdeɛ mudi mudi mudi ato yɛbusa yɛwie no na ɛda ne white elephant ɛna dominic ɛyi ne baayɛ ɛyɛ attorney general ɔse saa ne case no ɔmpɛ bia ɔmpɛ sɛ ɔbɛte kwanti no wabɔ agu yɛfɛ no nolly prosecute a kyɛ sɛ mfɔsoɔ ni so wotie nti no wabɔ ato agu wotie hwɛ i can emphatically tell you sɛ ɛmmerɛ mpp aban yɛba aban mu no na ambulance kura na kura mu a yɛn ni bi. okay. sɛ ɔyɛ awɛ deɛ meyɛ awɛ paa ne yɛn ni bi eti yɛsi sɛ wotan okodua a. wayi na mirika yi na mirika. okay sɛ wotan okodua a na wayi na mirika king kwadwo abubada npp communication team member ashanti region kwada so constituency ana oyi ne borɔfo akɛseɛ edugu ɔwɔ gya abapa wei a nsɛm a ɔbɛka deɛ ɛɛ yɛnkɔ ɛɛ cocoa farmers crisis.

Woate saa asɛm wei?
Mate paa. Na papa no de nsɛm bi aba abɛto dwa. Sɛ menim sɛ ɔwɔ interest wɔ kookoo hɔ paa. Yɛkɔ no adeɛ yɛntie papa no mmra. Ɛwɔ sɛ ɛha sɛdeɛ ɛsi yɛ program yɛmmɔ yɛ serɛ mu anaa yɛ tirim na yɛaka asɛm bi. Papa no de saa nsɛm wei aba abɛto dwa. Yɛnkɔ na yɛntie n'anum nsɛm bra. Yɛbaa na yɛabooboo ho.

With this challenge, the solution is not about rhetoric, it is not about who makes the most noise in public. Okay, na kyɛ sɛ Dr. Isaac Yaw Opoku ana ɔno nso ato gya no de agu hɔ. Ewubada, nsɛm wei um, time a NDC amanyɔkuo no de too mo so sɛ ɛyɛ ka loan bi a mokɔgyeeɛ ɛno na ama ka no ada hɔ a cocoa farmers Montumi ntua no. Sɛn na, ɛna ɛsɛm yi ara na Dɔkta ɛɛm Isaac Osei, sorry Isaac ɛɛ Yaw Opoku aba abɛka ɛho asɛm no. Wote asɛm wei ase, nti mo mo loan a mokɔ gye yɛ nti na ɛnɛ ɛnya effect of ɛyɛ cocoa farmers a ɛɛm yɛntumi ntɔ cocoa yɛ anaa? Dizzy, nti wankasa nti saa asɛm wei nti wotie a, wankasa wotie a.

wɔtumi atua wɔntumi anka sɛ npp foɔ kɔgye loan ti ɛna january wɔntumi antua february wɔntumi antua march wɔntumi antua april wɔntumi antua na duru november december na fɛ sika mɛ ɔsɛ afɛ deɛ daa no no ɛbɛ asɛm kura bi yɛ kura ma ne yɛ di yɛ di agorɔ tie o tie o deɛ bɛ mɛ yɛ simple analysis tie ni yɛ tie ni yɛ si yɛ twa afe yɛ ntwa afe ɛ dɛn deɛ kɔgye loan deɛ ɛna kwan bɛ sɔn fɔ de tua thirty twenty five deɛ no. okay. eh?
mm-hmm.
yɛkɔgyee loan yɛ ɔkasa no saa syndicated loan no na deɛ ne anim ne sɛ na kookoo kuafoɔ no mm-hmm. yɛgye syndicated loans ɛwɔ loans no banks no hɔ mm-hmm. yɛgye ne yɛde ama ɔmo yɛtumi de kookoo yɛtumi tua kookoo ne ni kakra ansa ne kookoo no yɛ dɛ ɔde aba deɛ meka no sɛ wate aseɛ yɛtua ɔka obiam kookoo no a ɛgu apa so no mehyɛ gu

fa nyinam sɛ sɛ ndɔ ya nea wo na wo ba wo sɛ mo sɛ wo kɔ da fru pluto no afa na oduru et wonim sɛ akuafoɔ no bi nso ɛka sɛ ɛm wɔn widi side ɛne wɔn moto guro ne saa pɔmpe wei ne bi no ɛm his excellency ɛbaayɛ no ne nyinaa aba fam

Dade dade nyinaa ne sɛ mmerɛ a NPP e taking over somewhere mm -hmm. 2017 yeah.
na a bag of cocoa ɛyɛ 475 okay.
tie 475
ma under the able leadership of Dr. Wusu Afiri Yakoto ɛna ɔde bɛ ba 800 Ghana cedis then okay.
me a mɛba bɛka world market price so ayɛ dɛn ɔde bɛ 800 Ghana cedis ɛna dr brane champon yɛ a ɛna no yɛ a na yɛfɛ no sɛɛsparant no ho no five sparant no ho ɛna ɔpɛgyaa mu ɔse koko kuafoɔ sɛbisɛbi medɔ mo me nua ne mo me maame ne mo me wɔfa ne mo yɛhwɛ berɛ a mo brɛ wɔ kurom ha yi berɛ a mabrɛ ne pentenkɔ ne ahosuo a moteɛ because ɛnyɛ adwuma ɛnyɛ adwuma ɛyɛ adwuma ɛyɛfoɔ ɛnyɛ adeɛ a ɛda fam sɛ wobɛnya wobɛte bɛyɛ kokoo paa emu ɛyi borɔdeɛ a wobɛdua a kokoo ni bɛnyini na de si awerɛho sɛ bɛhu no sɛ ansa na kokoo dua no bɛtumi anyini no ɛtumi take four twelve to five years o oh, ansa na aso first baako ama ɔde kan ato first ayi nti mhm. imagine sɛ the whole these four years ni nyinaa no wo deɛ ne kyɛ kokoo yia ma nyamea yɛ wadom kokoo yɛ tumi anyini kama. Yeah.
ama wakɔte kokoe abu kokoe de kokoe agu apa so emu ɛkwan a wobɛtwa apafoɔ sika a wobɛtua a whole lot because nkwa ntumi ntumi nyina mfa ma fie mfa bɛgu apa so ɔmo mbɛnunum ne wahoa ne adeɛ ɔmo mbɛhyɛ agu baag mu nyinaa wobɛtua ɔmo nyinaa ka na wɔyɛ wɔn nyinaa awie na de kokoo no ɛrekɔma kokoo krakye sɛ kokoo krakye sɛ otumi tua ɔka no nso nya bi de bɛ fie bɛhwɛ wɔn ma. gya wɔn mma school fees sɛ mpaboa bi sɛ obi yare wobɛtumi anya biribi akɔhwɛ no no na sika no up to now from november till now wonya sika biara how can you survive okay.
mebisa wo mm-hmm. how can you survive na naa no wokɔpɛ gua ahyɛ wobɔ no a shot on target a anhyɛ no wode kɔhyɛ wo boot da biara ndc foɔ stadium no hwɛ biribiara nnɛ n'ano biribiara nnɛ n'ano biribiara nnɛ n'ano yɛma ndc foɔ nte aseɛ sɛ npp foɔ yɛto abɛɛ tia wɔn o tom okay.
they should concentrate and stay focused mm-hmm. always na ɛkɔ yɛ deɛ a yɛ na yɛyɛyɛ ankɔ yɛ deɛ a ɛnneɛ sɛ sɛ npp fo kɔgyee loan ɛna ma a nti kɔkɔ akuafo ntumi ntua wɔn ka deɛ a ɛna sɛ dɔla ba fam deɛ a ɛna npp fo so na yɛyɛ naa wode hmm. let's be objective tie tie tie tie npp fo yɛntumi ntua kɔkɔ foɔ ka kɔkɔ akuafoɔ ka because of sɛ eh, syndicated loan bi a npp foɔ kɔgye yɛ a yɛntumi antua ɛno nti ɛnyɛ ntim gye kokofoɔ ka dɔla baa fam no deɛ yɛanka sɛ because of nhyehyɛeɛ bi a npp foɔ nhyehyɛ no naano nti ɛna ɛma dɔla yɛ dɛ ɛbaa fam o ɛne deɛ yɛn ɛna yɛayɛ inflation baa fam no yɛanka sɛ nhyehyɛe bi a npp ɛyɛ nti ɛna ma inflation ayɛ dɛ aba fam o ɛndeɛ yɛn na yɛayɛ na koko kura no deɛ ntumi ntua ne ka deɛ a yɛmfa so boɔ no fa mu npp ɔmanfo bɛn na ɛtim saa
mebisa wo ɔmanfo bɛn na yɛtim saa no hmm. Eh, go and pay them. Akufo-Addo say whether hook or crook, I will give you three thousand one hundred. He was paying them. Na koko kura phone so okura mu ha o. Mm-hmm. On a campaign platform, Ato Force in finance minister, Obejina mm-hmm. parliament, Eka Chile koko kura phone say, aban no yɛ wicked Akufo-Addo aban di ni tirimu odi ntiresta nsɛ on deserve kura sɛ ɔyɛ president of Ghana ha. Because mm-hmm. adeɛ paa a ɔde kɔkɔ akuafoɔ afa mu amanneɛ a wɔafa mu paa emotional trauma a ɔde kɔkɔ akuafoɔ afa mu to the extent sɛ world market producer price anaasɛ world market price mm-hmm. yɛtɔ no twelve thousand dollars
tio
ɛtɔ no koko

Yɛfa no sɛ sɛ 4000 a, ama wo koraa wobɛtumi anya 49000 Ghana cedis per ton. Wote?
49000 Ghana cedis per ton. Enti yɛnie, mm-hmm. ɔn agya ndamfo sɛ wɔde kɔkɔ kuafoɔ fa so. Mm-hmm. Enti 49000. 49000 divided by 16. 3000 Ghana cedis. 49000. But but currently, um, wohwɛ deɛ wɔde ma ɛyɛ koko.

ɔno ɛ ɔno asɛ ɔpreemptew ɔka bi asɔ adwene mu sɛ sɛ wokɔ world market price a ɛso ate aba fam tie andakofoɔ do time no ɛne na cocoa price na wɔ soro wotie itakofoɔ do was able to pay cocoa farmers three thousand one hundred but under npp no eh, ndc no ɛso ate ɛnam ɛsɛ kum sɛ sɛ ɛso ate deɛ a they can give them that money na nakofoɔ do ɛde ɛde tua no. Okay.
jẹm kasa ase eti na sẹ forty nine thousand per ton na na sẹ nipa no ọdi ọdi abirẹ o per ton forty nine thousand na sẹ adi na akọka nti per bag no ẹ three thousand a aban no bẹ fa sẹ ọmọ wọn so sẹ eti na no ẹsẹ ẹsẹ ọmọ bo sẹ sẹ yẹ ti so ẹna ẹ yẹ ne dẹn ɛna yɛn ntumi nti so deɛ a ɛna yɛn di na esika no ɛna ese. could you believe sɛ akuafoɔ no bi kura nso aba abɔnten aba abɛka sɛ Ab ɛɛm aban no ɛresmuggle kookoo no. Ɛnyɛ aban na ɛresmuggle kookoo o, ɛyɛ akurafoɔ no ara na ɛresmuggle. Issue no ne sɛ, mhm. ɛnyɛ aban na ɛresmuggle o, aban na sɛ ɔtɔ aban na ɔbɛda smuggle kookoo. Sɛ saa na akurafoɔ no aba abɔnten. Issue no ne sɛ, now sɛ sɛ adeɛ no mede bɛyɛ sɛ wotumi ntua me ka deɛ a sɛdeɛ mede bɛfa anaa akɔtɔn no makɔgye me sika. Okay.
Hwɛ. Na nipa no so wotɔn de ma na sɛ still na awaki pii o. Saa season wei ho mhm.
saa season wei ebi esi pɛn.
Okay. 1937 mhm. go and go and read the advent of cocoa board. Okay. The man cocoa board came to existence mhm. ɛna mbɛkyerɛ omu no ebi esi pɛn. ɛbɛduru mmerɛ bi 1937 na kookoo kurafoɔ se yɛkɔte yɛ hasuo kɔte yɛ kookoo de agu baage mu no mhm. yɛde ba a sika a wɔde maa yɛ no ɛsua saa na ɛbɛyɛ deɛ kookoo no yɛntɔn biom yɛhɔ ɔde ne nya agu dɛm ɛna british aban no a na ɔwɔ hɔ no sisa na ɛbɛyɛ deɛ a yɛnte committee ne yɛ investigation mhm. wɔn ti kɔmifɛ noel committee kyake ɛte sɛ mhm. noel committee no ɛna wɔn hwɛ mu na wɔn hu sɛ saa na ɛbɛyɛ deɛ a yɛnte asuo yɛ bi a Saa na ɛbɛyɛ deɛ sɛ asoɛeɛ no ba a, ɛneɛ kyerɛ sɛ saa asoɛeɛ no nko ara na yɛ so agency a ɛtɔ kooko. That came to the existence. That ɛna nkuma kooko board. I think sɛ na ɔmo ɛyɛ ɛyɛ two koraa. Ne yɛ wɔ ɔn sɛ na yɛ wohwɛ kooko board fo a. Na wɔn sɛdeɛ wɔn sisi wɔn dan. Ɛna wɔn institution bi nso bɛkaa ho. Wɔn si wɔn deɛ no a na wɔn painti no all white. Kokopa. Edin na me werɛ fi. Ɛnyɛ koko me werɛ fi din no. Mekaa bɛka akyerɛ wo. Me werɛ fi din no. Eti now Akwakoen says now no our focus and concentration is on gold board. Okay. Uti.
Mm-hmm.
I'll focus. But before then, no, um, the number is on your screen: zero five four four four six six six nine four zero five nine two one three six six seven seven. Ubetumi abo awuram discussion ayɛyɛ no na nso wakyerɛ wadwin. Mɛsɛ sɛ wofra then you mute the volume of your TV set na wɔne makasa through the mobile phone na aboa yɛn. Conversation a yɛ have wɔ ha no, w'adwenkyerɛ wɔ ho ne sɛn? Wobɛtumi abɔ awuram na woakyerɛ w'adwene. Can everybody? Me se our focus is now on gold board. Sɛ gold board, sɛ woyɛ galamsey a, na sɛ wotumi tu gold no na ade kɔ ase yɛbɛma wɔn sika deɛ a, ɛnna sɛ cocoa farmers nso ayɛ wɔn adwene sɛ yɛn nso yɛn sɛ yɛ cocoa farms no nyinaa no yɛn nso yɛyɛ dɛ. yɛbɛtwa ne nyinaa gu ne atɔ asase dɛ ma ɛdɛ ma galamsees sɛ nom yɛte go neɛ nsa yɛ dɛ aka yɛ sika because ɛnkɔyɛ sɛ yɛbɛbɔ gokoo no yɛbɛyɛ biribi ayɛ ho adwuma no nyinaa awie na yɛ sika yi sanka yɛ sika deɛ a na galamsee ni ne ne gold kɔ a ne atɔ atua ne ka na gokoo kura ni ne deɛ ɔnɔkɔ a na tena ne sanka ne sika ɛsɛ na ɔkyiti wodi kuroma wonim ɛsɛ focus nyinaa wɔnyɛ gold board ɛna wode asɔre a gold board currency gold board dala aba fam gold board petro gold board wahwan gold so everything is gold board. Um, ato forcing during this week wɔde ba bɛtu dwa sɛ um, sesei no every week biara no wɔn de um, structures anaa measures yeah, let me measures egu akwan mu a every week biara wɔn bɛnya um, one ton of uh, gold. ɛde ato hɔ ah. menim sɛ wote saa asɛm no menim saa story no mm-hmm. deɛ meka no sɛ wonim horo a anka ɔsra porɔ okay
npp aban npp aban mm-hmm. led by nana ado danko akofo adoa mm-hmm. mutwa ntoɔ de too no so ma ghanafoɔ kɔto agbari tia no okay ne tia yɛ npp aban yɛfa ton of yɛfɛ ne sɛ yɛ yɛ reserve gold reserve gold reserve na eh, na eight tons

ɔse sɛ kura deɛ yɛ tons of gold aka ɛyɛ 18 tons 18 check it ɔse 18 tons eti no ɛsɛ gold no ɔmo te sa wia naa sɛ ɔmo yɛ dɛdɛn. okay mo mu firi so no na ɛyɛ thirty tons. oo oh, na mɛ mɛ kɛ mi bu a na mɛ ti mɛ tẹ bi asɛm bi a mɛ kɛ bi a no.

But currently no ma me check current one no. Eh eight eighteen tons.
Eighteen tons. Ɛso ate.
Ah na ɛhɛ de de enim de enim de ɛka. Enim de ɛka. Eti ɛka kyerɛ sɛ they say gold no sɛ wɔn sisa we a wodi tum. Wɔn sisa gold ne we. Ɛti no Ghana ni ni nyinaa sɛ ɔbɛte ase. Bano kura na mɛ de mɛ ka kyerɛ no. I can give you. Mɛtumi ama wo. Fat

ɛne sɛ yɛdi agorɔ kurom a mɛhu wohu na ɔse sɛ sɛ eighteen point six tons mɛhu na adɛ obi a yɛgya wo tie gold reserves a yɛde agya wo thirty tons yɛfa firi jɔntenama ni mahama nsɛm eight tons ɛne yɛapagya mu ɛde kɔ thirty tons ɔbaayɛ ɛnora within a space of three months yo

because sisi ano ɛɛ bawamia adwene a ɔde ba yɛ a gold reserve a na wɔn de paale toɔ no
sisi mu ba yɛ mo atɔn ne nyinaa de asɔ dɔla mu sɛ dɔla nkɔ soro a sisi ano mo di mo di ho credit.

wohwɛ gold yi a ne yɛ ka ho asɛm wosɛ ebi na nam sɛ na meka na anasa na meyɛ no dɔla baa fam wo se ɛyɛ wo initiative policies a wode baayɛ measures a wode baayɛ na ma dɔla yɛ dɛ aba fam inflation aba fam oh ghana fɔ mo ne yɛ so yɛ mo yɛ nsɛm ma yɛ mahama yɛ adeɛ ato forcing ato is forcing yɛde tum wayɛ adeɛ very good.

nka strike no na nka ghana ha koko obi agya yɛnyɛ adeɛ bi wɔ ha because of our time no na yɛnka ne nyinaa mmom ɔse i wear a fugu to the united nations i'm surprised zambians didn't notice president mahama ɔn sɛ recently a ɔmo kɔ ɛyɛ um, zambia ghana business dialogue Wɔkɔyɛɛ no wɔ Zambia. Na His Excellency rekɔ, ɔhyɛ afugu. Ama afugu no a ɔhyɛ de kɔeɛ no, Zambians no ɛɛm, na wɔn ɛɛ making mockery ɛɛm, ɛɛ, ɛfa fugu no a yɛ President ɛhyɛeɛ no. But fugu no ɛɛm, asa turn the other way round ama even Zambia President koraa se, seesei no wɔbɛhia ɛyɛ fugu no bi. ɛwɔ ɔno ne kurom like ɔba ɔba ɔba bɛ ɔda fugu no na ɔno nso ahyɛ bi because ɛyɛ atare a wohyɛ a mframa fa wa mo tuom asɛ yɛ easy wear ti mi yɛ sure sɛ sɛ ɔ ɔpɛkyese yɛ fugu no a ɛno nso ɛbɛma sika aba ɔman no mu na yɛnkɔ na yɛnkɔ tie abere a his excellency ɛkasa no

and come into Zambia and go to Ghana. Okay, na His Excellency of the Republic of Ghana, John Dramani Mahama, ana yɛdii kan ɛtee ne nka no, ɛsɛ fugu no aba abɛyɛ adeɛ a kyɛ sɛ eh, mockery no a na wɔn eh, mɔke no bi no eh, Zambians no ɛsɛ ɛyɛ blouse no fugu no aba abɛ dominate ama even though Zambian president se ɔbɛ ɔda bi

Sɛ de ne kasa firi ayi akyea ase asogyafoɔ mu hɔ. Mekyia wo na makyia ɛnɛ NPP ɛnɛ nko ara ɔno na ɔwɔ fire ana wo producers ne engineers ne ɔtiefoɔ nyinaa. Ame kɔ na wobɔ koko minority leader yi na mebaeɛ nso but ɛnɛ deɛ mehwɛ w'ahyɛaseɛ no ankasa ana wobɔ we are moving forward agya wobaeɛ no yɛde kae President Nana Addo ɛne Numba oh. Nice.
Merekɔ.
Ayi, merekɔ m'asɛm so. Ɔn president deɛ wɔyɛ yi, wɔ wɔtɔn yɛ ayi no no o. Yeah. Saa na aborɔfo no ayɛ na wɔn abrem wɔhye yɛn a kootu kootu ho nkorɔ no ba. Ɛna wɔn deɛ no ara na yɛretɔ no. Yɛagya yɛn kente ne batakali ne ayi ayi fugu yi a president Mahama ɛka ho. Africans Sure. momma yɛnhu sɛ yɛyɛ Africans. Okay.
Hee, na yɛngyae kootu kootu a wɔn a wɔn nti no nso yɛn nso yɛakɔfa Wɔn na ɛkɔ no mene ɛbu so wɔn rekɔ na mene yɛ deɛ deɛ ɛkɔ fam ɛno deɛ wɔnkɔ so ara na wɔntɔn Ghana ɛnyɛ nwanwa sɛ ɛyi givers ɛse the whole Ghana was a 50 countries president Mahama na nipa a wɔpere ne manfoɔ yiyedie.
Akyi no ɔnkɔ so na obia yɛ ade na madamfo kaa fɔɔfoɔ adeɛ bɛ three three one ne adeɛ adeɛ na na DP foɔ mo mo se mo mbelivu me mo mekaa sɛ campaign time yɛ vice ayi vice president sɛ oo ɛnyɛ yɛ firi sɛ Nyankopɔn koraa da Okay.
ɛna wɔn kaa ya na wɔn sɛ o oh, yesu kɔbɔ mpa yi wɔ yi wɔda wɔ nsirama no mu ɛna na wadanfo npp ni kaa yi sɛ yɛ kaa jesus na ɛna deɛ ɛyɛ vice president na kaa ɛna dɔkta baomia nso deɛ wɔn wɔ se yɛ twɔba ɛyi biribi anyɛ yɛ twɔba na yɛsi yɛde ɛpɛ wɔn di yɛ aseresɛm ate sɛ deɛ ɛma se wɔde yɛ nso ghana fo Ɛtɔ wɔn asom. Na NPP foɔ deɛ mo deɛ mo nnye nni na afei deɛ mo deɛ mo pere ayɛ dɛn? But me deɛ me gye di sɛ sɛdeɛ ɔman no rekɔ na mo kɔ ɛyɛ inflation no ei ɛme nneɛma bi wɔ a me nte aseɛ oo. Inflation NPP foɔ sɛ oo wɔn reyɛ ama aba fam inflation wɔn koe koe koe aa nyɛ ye. Ɛma yɛ ayɛ minister wɔn ankasa kɔto fa bɔɔdeɛ na wɔde aba nkran hɔ sɛ Anka ministry foɔ nko ara te sɛ ndeɛ yɛ bɛ firi ase ase a eastern region ha no sɛ yɛ akɔtɔ bɔɔdeɛ ne ayi wɔ hɔ o me yɛ ntumi nhu na wei aba ɛnoɔma nyinaa ntɔ yi sɛdeɛ ɔmo si ka no me ginger ɛyɛ akekaduro me me tɔ bi ba ndrɔ koraa me kɔtɔɔ bi na yɛ bɛ tɔ aba no masa ɛsɔɔto yi o na ne boɔ den na ne boɔ den papa ɛti me manhyɛ dɛ busa me hyɛ dɛ saa tam no me busa na ɔmo se sɛsi a companies ne de yɛ Bɛfrɛ aduro ne adeɛ adeɛ nti no ama adeɛ na mesɛ ah kekaduro deɛ anka ɛyɛ adeɛ a ɛbu nti ɛnyɛ me nwanwa sɛ ɛnɛ wɔn kɔɔ market no but yɛka inflation a yɛse basket no mekaa sɛ yɛfɔ ɛyɛ former pre ɛyɛ vice president Bawumia ɛkaa sɛ yɛmfa cement nyina ne yɛnim sɛ aduane nkoa na yɛsu ɛna yɛde nneɛma bebree ka ho nti commodities no ɛwɔ sɛ Ɛnyɛ ginger ne amango no nko ara a wɔyɛɛ eyi no. Mihu sɛ na anwa si hɔ. Anwa sɛ na yenim sɛ ayi kufuor gallon no na ɛyɛ sɛ twelve mil o sɛ sɛ sɛsɛ ɛyɛ sɛ aba mot five o sɛ six mu hɔ mo. Nti ne nyinaa yɛ dɛ ɛka ho. Ɛmo nso saa ara na aba. But Ghanafoɔ no deɛ mepɛ sɛ me nua NPP ni ka ne sɛ Ghanafoɔ ebi tiri mu ɔden. Kyerɛ sɛ me mekaa sɛ Nana Addo si so no wɔn si hee. Dɔla no a ɛrekɔ soro nti na wɔretutu nneɛma mu saa. Na sɛ afei dɔla no aba fam a, ɛdeɛn sukuu so bio? Aban no ayɛ ne deɛ, o na ha nso yɛnni price control. Enti momma yɛnhwɛ ne ayi ayi Mister Daisy. But me deɛ ɛyɛ me dɛn sɛ me mekɔ gyinaa petrol ho tɔɔe no forty five Ghana, NPP aberɛ nso metɔɔ seventy eight. Na ɛkɔ ayi wɔ ayi one million koraa. Enti no ade no reba fam a baabi a ɛyɛ na yɛakasa ɛyɛ no deɛ ɛnyɛ ayi no na yɛn ankasa yɛakasa akyerɛ yɛn ho. Masa, baabi a nnoɔma bi a wotim hu sɛ me metɔ kɔyɛ aduane wɔ fie a masa wotim hu sɛ nnoɔma no ɛfo but wo kɔtɔ abɔnten so a the same thing na ɔno nso akɔtɔ so still line mu no ɔɔti ne sika ɛnde ɛyɛ nokorɛ momma yɛn kasa nkyerɛ yɛn ho ne yɛn nyɛ ayi ne yɛ se ayi government government aban aban ɛno ara ne me me ne wo ɛne Mr Mr NPP ni a wɔsi hɔ ɛnɛ wɔɔtwam ɛti wɔ se Ghana foɔ ani wɔn mo saa na wɔn kaa yɛ a o ɛnso yɛkɔ ayi yɛfrɛ wɔ sɛn kɔtoo aba a na aka Nantwi police station. NPP koraa kaa sɛ ama wɔn ablakuma. Wɔn kaa sɛ wɔn nkɔ. Nso candidate no sɛ daabi. Wɔ leadi dada nti ɛhɔ nyinaa yɛ no strong o. Na nti na aka no yɛ strong. Nso yɛ kɔtoo na NPP da ayea. Na obi a wɔmaa no akwatia nso na ɛyɛ wɔn strong o. Ɛkɔɔ so na ɛno nso wɔn da ayea. Na kyerɛ sɛ adeɛ a amanfoɔ yɛ me deɛ kookoo yi na aban no wɔnhwɛ ne yie me sɛsɛ a nyɛ kookoo akuafoɔ no nyɛ deɛ wɔn pɛ tie ne deɛ NPP anyɛ ne yie me hwɛ sɛ baabi a ɛsɛ NPP de yɛ ti akɔhyɛ no a but me ɛyɛ me dɛ sɛ aban no yɛakasa akyerɛ no a wɔpɛ western minister sɛsɛ a koraa ɛme sɛ wɔn sɛ wɔn asate finance minister asate de sika no kɔ wɔn nkɔ na wɔn nyɛ nhyehyɛ sɛ ɛndeɛ negotiation koraa na wɔn bɛkɔ ɛhɔ wɔn

One three six six seven seven King Kwadwo Abu Bada yɛn to aso ɛ. Ɔn sɛ me me nua ara sɛ ɔfrɛ sɛ me sɛ me kyea no. Okay, ɛyɛ Mister Sedu, yeah. Ɔno ankasa eduru at a point na wagye atum sɛ.

bɛma no nyɛ sɛ bia wo nso woyɛ ndc ni nti sɛ adeɛ no sɛ akuakofoɔ adotan sɛ kuo yɛ ekura no a you intended rubbishing it okay. later na wa ka sɛ oh because the gentleman ni mama sɛ sɛrɛ si yɛ no nko ana yɛ dɛ ɛyɛ okay. you're not being fair to yourself you're not being fair to Ghanaians you're not being fair to MPP even your family. Okay.

wa promise twenty four hour economy a mm-hmm. the youth need job okay. they need jobs to do besides as awo cherish import goods as in export goods okay. sima kan wɔ ha sisi a ɛbaa yɛ no zambia foɔ sɛ ɔmo bɛ import a ɔmo import a ɔmo sɛ ɔkasa yɛ sika bɛyɛ dɛ ɛbɛbɔ ɔmo ayi nom bɛsɛ so wɛɛ ba sɛ de bia ne yɛ yɛ tam yɛ sika sɛ yɛ de fugu kɔ yɛ de fugu kɔ a yɛ dɔla no yɛ de ho yɛ de yɛ dɛ. tie o wọn sɛ one breath na wọn kasa wasan expo wasan so expose ne ho one breath na wasan so expose ne ho other breath na ɔka sɛ what is dollar to obi a ɔyɛ fugu sɛ o obi a ɔyɛ fugu a ɔte ɛyi ɛyi kwan ne sɛn ɛyi savannah region ha northern region ha yi ɔno no dollar no ɛfa ne ho bɛyi. Materials ntɔ yɛ na ɛde tɔ. Bibisa material na ɔde bɛyɛ fugu no. Na sɛ ɔmo ɔmo ɔmo kɔ fa ba no. Ɔkɔfa fugu na ba. Dɛbi ɔmo ɔmo kɔ fa materials no ah! ɛyi ahoma no. Na sɛ fugu ahoma na yɛde yɛde yɛde nwene. Yɛ maam yɛ yɛ nana mo tena yɛ fugu yɛ kente no na ɔmo kura bibi firi bia bi. Oh sɛ sɛ sɛ di.
Bibisa sɛ

ah na se biribiara yɛ kra even toothpick toothpick a wadidi awie ɛde yi yɛ sim nyinaa ase yɛ kra ah na yɛ kra efiri ka ɛkra ahoma ɛne toothpick ɛyɛ john dramani mahama na na na pɛn na pɛn so.
dabi mesi yɛfiri kra mebɔ o yɛfiri kra ahoma gyan homa gyan homa.

wobɛyi no yɛ ayi a, yɛbɛtumi akra no agya ama yɛfɔ re ayi. MPP fo ante no ase nti agya, wɔn akɔyɛ no pasaa. Moma yɛnsua no yɛnyɛ yɛ deɛ no na ɛyɛ. Na fugu no so obi gu a ɛbɛboa no dɔla no ayɛ ayi no ɛbɛboa ɔno nso na agya yɛkɔ no mɛ ɛkɔ so nti ɛno deɛ.

busa sɛ wɔn na collapse no ndc fo na ebe gu no ndc mhm. fo state owned enterprises ni nyinaa no ndc fo tɔn ne nyinaa ogu mu a o pa wɔn list aka ndi ni mu na dem bonsa tiles yɛbrɛ na yɛbrɛ wi matches matches factory ni nyinaa ne yɛ wɔ kurom a ɛnna wɔn bɛ gya bɛ gye afa fun afrɛ sɛ ɛyi yɛ kɔkra ɛyi ahoma.

ɛnɛ nwummere ɔdomfo nyankopɔn na fii gye nka mo na ebi nso nka mo ahwɛfo nyinaa wadaworo ma nam ntia ɔnaboro ato pɔte da income present pape bi sɛ mo ko nkɔm hakim adɛ nam ntia daakye yi no pɛte ankra yɛbɔ ne samra ne obi abɛdidi pɛtɛɛ ɔne yɛbɔ ma yɛnti ɔnaboro tamar ato amoa abere ne abere biara no mo hwɛ mo hwɛ ɔmu yi sɛ wɔsɛ mekyia ɔno mo paapaapaapaapaapaapaapaa na me bɔ ma ba so nso ɛne mo adi ma paa so abere ne abere biara no ana tv mo de de bɔ a ghana man mo yɛ adeɛ papaapa yɛ nti me deɛ me hwɛ mo sɛ ebi a na mo sɛ fata sɛ mɛ fɛrɛ mo na ma bɔ ma ba so na me me ha wo kakra nie bra tv akuafoɔ yɛ brɛ kooko akuafoɔ yɛ kooko na wɔntɔ no. Sisi a ayɛ ma nso bi abɛda yɛ kuo mu. Ɛno ne me deɛ me ha wo ɔno ne me ha ɛgya sɛ me nkɔla kɔ sukuu me ne ɔkɛse me wɔ tele bag esi ha o sɛ ebusun mmienu ni a me ha ta kokoo no ɔho esi hɔ a yɛnyɛ obiara ɛntɔ ɛba nsa nso ɛne de ahokyere so abɔ piafoɔ no ɛnti mo a mo tɛ bi afɛnfo tie no mo ara so na yɛde bɛdaa mo. Abe ne abere biara no, gye sɛ moamma mo ba nko ara deɛ a, mede bɛgu mo so. Momma ɔbaa no n'aso nte ɛkwan biara a ɔbɛfa so na kookoo ne deɛ ɔbɛtumi atɔ na yɛn nso akuafo no, yɛanya biribi kakra nso de akyɛke ɛha faa no. Ɔmmɔ mmɔden mma yɛn. Wai! Meda mo ase bebree.
Abere de Nnunyamfoɔ, mo Nyankorɔpɔn nyɛ adwuma. Bayi bayi oo! Bye!
Yɛbɛde wo ase paa sɛ wo nso wafrɛ na wakyerɛ w'adwene. Ɛwom ara, yɛ, yɛ, yɛ, yɛ berɛ no ayɛ berɛ awie, seven no abɔ.

before time yɛde wei dɔla ne ba one one dollar na n'ado time wei finance minister ɔka sɛ tɔpa obetumi de aba one one dollar
but ɛmboa onim ade kumpo dɔla agent ɛna ɔmo benefit ɔmo kɔkra nneɛma fi aburokyi baa. mɛfa no sɛ mo ne tomato ma nneɛma yɛdua wɔ ano mu anaa yɛyɛ wɔ ano mu a ɔmo ntɔ ɛfa nkyɛn ɔmo ɛka sɛ ne bɔdi na agent no pɛsɛ ne nkɔ nya nti ɔmo akɔfa aduane efi aburokyi aba
nti ɛba ɛba ne saa egu local industry
ghanaian si mu
wobɔ sɛ nana nso ɔmo fa sɛ even kura dɔla akɔfo kura ɔmo tɔ. made in ghana good ɔmo tɔ nneɛma wɔ kurom but dɔla aba high wɔn ɔmo ntɔ pi
ɛsan sɛ sika no ɛkɔ one person hɔ o create company na company no employ nkorɔfo na o invest nneɛma na yɛayɛ dada a yɛ asɛm bi pa hɔ a o kɛn kɛtɛ kaa wɔ abokin da cheap na nneɛma na ɛba ne saa na kaa na anaa bibi a yɛyɛ wɔ hanom nyinaa o bu company no nti ɛwɔ ho nsunsuanso.
afei so sika no a wokɔnyaeɛ a ɛfi gold bond a bameɛ na ɛde baɛ gold for oil mm-hmm. sika no a wonya wasesa din no wasesa din no kɛkɛ o ɛna ɔyɛ no gold bond gold bond no na wonyaeɛ sɛ wode sɛ adenda one one one mini road na nneɛma nso nti awe no wodi ten billion na cedis ɛkɔhyɛ ɛdi wodi pɔmpu dɔla ɛɛ wobɛ sɛ yɛn ho tɔ yɛn. nti kɔkɔ de dɔn hwɛ dɔla na abafo mu ɔmo ɔmo tu nneɛma no so no na o increase electricity o increase water bill o ntua wɛtɛ nti waa mo a mo dwi ho sɛ dɔla no ɛba fam a na ɛyɛ anaa ɛba fam because mo gugu n'adwuma no obi a ɔtɔ ɔbia tomato nneɛma no ebi a dɔla aba fam so o mbia biom. agent bɛkɔ akɔfa tomatoes ɛwɔ burkina faso ɛne ne dollar no na ɔde aba kuro mu nti egu ndwuma nti mo nfa kyerɛ maa ma sɛ sika na ɔde nhyɛ ɛwɛ no dollar no mu no ɔngyae ɛna na ghanaian ti ɛni no we don't know anything about uh, economics okay.
and we see we see things as it is but we don't we don't we don't care about the outcome of the situation mm-hmm. because.

na yɛn nkyɛn npp mpanimfoɔ especially titiriw kwada so executives okay efiri chairman so ebesi obi biara so mekyia obi biara okay we are out.
alright um, yɛkɔ deɛ a na yɛ sɛ yɛda obi biara a ɔgye berɛ de hwɛ yɛn ɛfrɛ yɛ ase mu ni ha yɛ ni ha sɛ yɛkasa ɛma yɛ ano paa yɛ amofa ɛnkyɛ yɛn ɛsiane sɛ mpanimfoɔ se kasa dodoɔ wɔ hɔ yi ayɛ ana mfomsoɔ ɛmpa mu da